Мэҥии ураҕыт иһигэр онно хапхааҥҥытын куман маннык куорат кэбиһэҕит савизионнай онно маннык суолгутун хайан кэбиһэҕит сылдьыбатах курдуккут ылан маннык хайан кэбиһэҕит бу учууталбыт Николай Викторович аҕатын лаппаахата бу кини бу лап аҕата бу лаппааханан хас саҕана киирии таһаарбыта Өлбөх киһи көбүт. Бу чаркаан турар. Бу чаркаан бу оннугар ууруллар. Били кыра кылга игин кутуяхха, туха оннугар барытыгар ууруллар. Дальше товарыһым Тимур кепшеға. Аккын солгун билиһиннерен ду. Мин атым Нюсров Тимур. Айы кыһатын ахыс кылаһын үөренэ чүтөбүн. Ол көрөр курдук хапхаан турар, тиис хапхаана, макет. Маны хапхаан гуманайдарга киирсэр, тоҕо диэтэргэ маны хапхаан кыылы тыыннаах хааларбат уонна эрэйдээбэк харалльорор. механизма уонна бэйэтэ иитиллэрэ чэпчэки баҕайы. Маны Мас бар буолуохтаах, хапхаан атытыар, мэҥиэни иилэргэ киис ыраахтан этэ сыттан кэлэр, маны хатан ыттыбат маска. Манан эрэ хатан ыттар. Ыттар уонна мэҥиэтин иһэри тылы баттан кибиһэр уонна хампы баттыыр. Тыына хааларбат. Манна сөтүйэр куоттаах

бу тириини тириир мастар. Бу улахан холус мас андаатара бу кыра холус мастар киискэ эйин басаллар. Бу куропааска туохтара бу булчут самый наадалаах сиэкэйи саха быаһа. Манна көрөрбүт кудук гуманный капкан она подняга. Бу тириини тирен баран булчут ыян кэбэр тириини она хаана түһэн хатар уна буупанньага баайан кэбиһэр уна бэйэтин кытта илдьэр охса уна булчут курумата өйүнэ туралар онундай мин табаарыһым кэпсиэ ааккын суолгун билиһиннэр эрэ Төгүн мин атым Христофоров Ян, 7 класс үлэнэчтөбүн. Мин билиим бу булт ал сиэрин тойун кэпсээри кынабын. Хас биирдии булчут бултуурарыгар булт алт сиэрин-туомун тутуһуохтаах, сирин-уотун аһатыахтаах, онно баайбаны баайбайанайтан көдьүһүөхтээх булту. Кус арааһа элбэх. Сыам урун бу көҕөттөр, онно мас көтөллөрө улар, онно куруктуйах

Махтал. Ааккын-суолгун билиһиннэриэн дуо? Үтүө күнүнэн мин Ильин Айсен ахсы саа кылаас үөрэнээччитэбин. Мин эһиэхэ хапхаатын туһунан кэпсиэҕим, хайдах ханна ууралларын, хайдах хайдах онно ханнык кыылга буолалларын. Бу холобур бөҕөҕө хапхаан, Бу киискэ, ол саһылга. Бу чаадаан турар аныгы, аныгы кэмҥэ оҥоһуллубут хапхаан порожнотунан. Бу куобахха туһахтан тураллар, киһи илиитин аһаҕаччы уураллар. Куобах сүрэн истэҕинэ хабыллан ылар, онно тардыллан хаалар. Дальше мин табаарыстарым эһиэхэ кэпсиэхтэрэ Аккин сылгын билиһиннэр. Төлкөнөн мин аатым Павлов Герасим, ахсыс быгла сүрүнээччитибин. Бу биһиги бигабит төрүт дьарыктара болар. Көрөргө курдук, бу муус макета турар, андатыр көлгө киирэр тахсар сирдэрдээх болар. Тыынар тахсар, ону булчут булаары андатыр тыынар тахсар сириттэн паар тахсарын көрөн, эбэтэр ыт көмөтүнэн булан ойбон тэһэр, туутун туруорар уонна үрдүн хортуоҥканан хабан баран хаарынан бүрүйэн кэбиһэр. Туу икки халаапаннаах буолар. Манна андаатар салгын ылаары умсан тахсар уонна тыынан баран иннин диэки умсаары туу иһигэр киирэн хаалар. Дьиnnээхтии бу туу иһигэр рекорда уон икки андаатар киирэ сылдьыбыта. Аккин-солгун билиһиннэр. Мин атым Николай Никита, ахсас Б класс үөрүнээччитэбин. Бу буоллаҕына таба муоһа хойутыаҕа сылдьар. Хойутыаҕа сылдьан бу муоһа кыараҕас соҕус тойхна лабаалары тыыппаткына. Антон буоллаҕына туундара табата, туундара аһа сир буолан маннык кең холос муостаах. Онтон чобо кумуоха, чобо кохайана сылдьар уонна сааһым манан билиэх хаһыт бу туох бар диэх хара пластинка ол биир икки үс түөрт биэс пластинкалаах диэн ата биир ча сааһа түөрт биэс саастаах диэх хаһыт Наша Илина син киси